Дӕсӕм сӕр Йесо араст уырдыгӕй, ӕрцыд Иудейӕйы зӕхмӕ ӕмӕ ахызт Иорданы иннӕ фарсмӕ. Ӕрӕмбырдта йыл сты адӕм, ӕмӕ та сын иннӕ хӕттытау ныр дӕр амыдта. Бацыдысты йӕм фарисейтӕ ӕмӕ йӕ ракъахыны охыл бафарстой.
Лӕгӕн йӕ усы ауадзын ӕмбӕлы? Йесо сын дзуапп радта.
Моисей уын цы бафӕдзӕхста?
Уыдон загътой. Моисей радта уӕгъд ӕвдисӕндар ныффыссыны ӕмӕ ус ауадзыны бар. Йесо сын дзуапп радта.
Хивӕнд кӕй стут, уый тыххӕй уын ныффыста Моисей ацы фӕдзӕхст. Фӕлӕ тӕккӕ райдианӕй дуне сфӕлдисынӕй Хуыцау Уыдоны нӕлгоймаг ӕмӕ сылгоймагӕй сфӕлдыста. Уымӕ гӕсгӕ адӕймаг ныууадздзӕн йӕ фыд ӕмӕ йӕ мады, баиу уыдзӕн йӕ усимӕ ӕмӕ дыууӕ уыдзысты иу буар. Афтӕмӕй уыдон дыууӕ нал сты, фӕлӕ сты иу буар. Уӕдӕ Хуыцау цы сиу кодта, уый адӕймаг ма ахицӕн кӕнӕд. Хӕдзарытӕ йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ ногӕй бафарстой уый тыххӕй. Йесо сын загъта, Йӕ усы чи ауадза ӕмӕ ӕндӕр ус чи ракура, уый хӕтгӕ кӕны ӕмӕ уымӕй цӕуы йӕ усы тӕригъӕды. Йӕ мойы чи ныууадза ӕмӕ ӕндӕрмӕ чи ӕрцӕуа, уый дӕр хӕтгӕ кӕны.
Йесомӕ хуыдтой сывӕллӕтты, цӕмӕй сыл бандзӕва, фӕлӕ сӕ ахуыргӕнинӕгтӕ нӕ уагътой. Йесо уый куы федта, уӕд смӕсты ӕмӕ сын загъта.
Ӕрбауадзут мӕм сывӕллӕтты, ма сӕ хъыгдарут, уымӕн ӕмӕ Хуыцауы Паддзахад уыдоны хуызӕтты у. Ӕцӕг уын зӕгъын, Хуыцауы Паддзахадыл сывӕллонау чи нӕ баууӕнда, уый йӕм нӕ бацӕудзӕн. Ӕмӕ сывӕллӕтты йӕ хъӕбысы ӕрбатыхта, ӕрӕвӕрдта сыл йӕ къухтӕ ӕмӕ сыл йӕ ар фӕбафтыдта. Йесо йӕ фӕндагыл куы араст, уӕд ӕрбазгъордта иу чидӕр, йӕ разы ӕрхауд йӕ зонгуытыл ӕмӕ йӕ бафарста. «Хорз ахуыргӕнӕг, мыггаг мӕй цард райсынӕн цы саразон?» Йесо йын дзуапп радта. «Цӕмӕн мӕ хоныс хорз? Иунӕг Хуыцау йеддӕмӕ хорз ничи у. Фӕдзӕхстытӕ зоныс: ма амар, ма хӕт, ма дав, мӕнг ӕвдисӕн ма ныллӕу, макӕй бастигъ, нымай дӕ фыд ӕмӕ дӕ мады. Уый Йесойӕн загъта:
Ахуыргӕнӕг, ӕппӕт уыдӕттӕ ме взонджы бонтӕй нырмӕ ӕххӕст кӕнын. Йесо йӕм бакаст, бауарзта йӕ ӕмӕ йын зӕгъы: Иу бакӕнинаг дын баззад. Ацу, Цыдӕриддӕр дӕм ис, уый ауӕй кӕн, радт ӕй мӕгуыртӕн, ӕмӕ дын уӕларвы уыдзӕни хӕзна. Стӕй-иу раздӕх, райс дӕ дзуар ӕмӕ цу мӕ фӕдыл. Уыцы ныхӕстӕй уый хорзау нал уыд ӕмӕ ацыд ӕнкъардӕй, уымӕн ӕмӕ йӕм бирӕ мулк уыд. Йесо акаст фӕйнӕрдӕм ӕмӕ загъта йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн:
«Ӕвӕдза, бонджынтӕн куыд зын у Хуыцауы Паддзахадмӕ бацӕуын!» Йӕ ныхӕстӕ дисы бафтыдтой ахуыргӕнинӕгты, фӕлӕ сын Йесо ноджыдӕр загъта: «Мӕ хъӕбултӕ, ӕвӕдза, мул кӕй ныфс кӕй ис, уымӕн куыд зын у Хуыцауы Паддзахадмӕ бацӕуын!» Хъӕздыгӕн Хуыцауы Паддзахадмӕ бацӕуынӕй теуайӕн судзины быны иннӕрдӕм ахизынӕн цондыр у. Ахуыргӕнинӕгтӕм уый тынг диссаг фӕкаст ӕмӕ сӕ кӕрӕдзийӕн дзырдтой. Уӕдӕ чи фервӕздзӕн?
Йесо сӕм бакаст ӕмӕ загъта. Уый адӕмы бон нӕу, Хуыцауӕн та бантысдзӕн, уымӕн ӕмӕ Хуыцауӕн йӕ бон ӕппӕт дӕр у. Петр ын райдыдта дзурын. Мӕнӕ мах ныууагътам алцыдӕр, ӕмӕ рацыдыстӕм дӕ фӕдыл. Йесо сын загъта: Ӕцӕг уын зӕгъын, мӕ сӕраппонд ӕмӕ фарны уацы сӕраппонд йӕ хӕдзар, кӕнӕ йе фсымӕрты, кӕнӕ йӕ хоты, кӕнӕ йӕ мады, кӕнӕ йӕ фыды, кӕнӕ йӕ усы, кӕнӕ йӕ сывӕллӕтты, кӕнӕ йӕ зӕххытӕ чи ныууадза, уыдонӕй иунӕг ахӕм дӕр нӕй, Ӕмӕ кӕд ӕфхӕрдӕй йафдзӕн, уӕддӕр ныридӕгӕн, ацы заманы фондзыссӕдз хатты фылдӕрӕй чи нӕ райса хӕдзӕрттӕ, ӕфсымӕртӕ, хотӕ, мадӕлтӕ, сывӕллӕттӕ ӕмӕ зӕххытӕ, ӕрцӕуинаг дунейы та мыггагмӕйы цард. Фӕлӕ фыццӕгтӕй бирӕтӕ уыдзысты фӕстӕгтӕ, фӕстӕгтӕй та бирӕтӕ уыдзысты фыццӕгтӕ.
Йесо ӕмӕ йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ сӕ фӕндаг дардтой Иерусалиммӕ. Йесо цыди сӕ разӕй. Ахуыргӕнинӕгтӕ дисы ӕфтыдысты, йӕ фӕдыл цӕуӕг адӕмы та тас бацыд. Йесо ногӕй фӕхибар кодта дыууадӕсы ӕмӕ сын дзурын райдыдта, цы йыл ӕрцӕудзӕн, уыдӕтты тыххӕй. Ныр мах цӕуӕм Иерусалиммӕ, ӕмӕ Адӕймаджы Фырт лӕвӕрд ӕрцӕудзӕн алчертӕм ӕмӕ динамонджытӕм. Рахӕсдзысты йын марыны тӕрхон ӕмӕ йӕ ратдзысты мурты ӕддӕм. Уыдон ӕй ӕфхӕрдзысты, тутӕ йыл кӕндзысты, нӕмдзысты йӕ ехсӕй ӕмӕ йӕ амардзысты, ӕмӕ ӕртӕ боны фӕстӕ райгас уыдзӕн.
Йесомӕ бацыдысты Зеведейы фырттӕ Иаков ӕмӕ Иоанн ӕмӕ йын загътой: «Ахуыргӕнӕг, фӕнды нӕ, цӕмӕй нын сӕххӕст кӕнай нӕ курдиат». Йесо сӕ бафарста: «Цы уӕ фӕнды мӕ уынӕй саразон?» Уыдон ын дзуапп радтой:
«Дӕ намысджын паддзахады нӕ Иуда рахиз фарс, иннӕйы та дӕ галиу фарс сбадын бауадз». Йесо сын загъта: Цы курут, уый уӕхӕдӕг дӕр не мбарут. Ӕз цы хъизӕмӕртты кӕхц нуазын, уый баназын кӕнӕ, мӕныл цы аргъуыдӕй-аргъуыдӕу ахӕм аргъуыд райсын суыдзӕн уӕ бон? Уыдон ын дзуапп радтой.
Суыдзӕн?
Йесо та сын загъта. Ӕз цы хъизӕмӕртты кӕхц нуазын, уый нуаздзыстут, ӕмӕ мӕныл цы аргъуыдӕй-аргъуыдӕу, уымӕй уыл саргъуыдӕ уыдзӕн. Мӕ рахизфарсмӕ мӕ галиуфарс сбадын та мӕнӕй аразгӕ нӕу, фӕлӕ уыцы бынӕттӕ кӕмӕн ӕрцӕттӕ чындӕуыд, уыдон дзы сбаддзысты. Уый дӕ сӕ ахуыргӕнинаджы куы фехъуыстой, уӕд смӕсты сты Иаков ӕмӕ Иоаннмӕ. Йесо басидти се ппӕтмӕ дӕр ӕмӕ сын загъта: «Сымах зонут, ӕлдӕрттӕ кӕй хонынц, уыдон адӕмтӕн кӕй хицауиуӕг кӕнынц ӕмӕ хицӕуттӕ адӕмтыл барджын кӕй сты, уый. Сымахмӕ та афтӕ ма уӕд. Фӕлӕ уӕ уӕлдӕр уӕвын кӕй фӕнды, уый уын уӕд лӕггадгӕнӕг. Ӕмӕ уӕ фыццаг уӕвын кӕй фӕнды, уый уе ппӕтӕн дӕр уӕд цагъар. Адӕймаджы фырт дӕр уый тыххӕй не рцыд, ӕмӕ йын лӕггад кӕной. Фӕлӕ цӕмӕй йӕхӕдӕг балӕггад кӕна, ӕмӕ бирӕты ссӕрибары сӕраппонд радта йӕ цард.
Ӕрцыдысты Иерихонмӕ. Йесо йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ ӕмӕ бирӕ адӕмимӕ Иерихонӕй куы рацӕйцыди, уӕд куырммӕ гуыр-гур Вартимей Тимейы фырт бадти фӕндаггӕрон. Ӕмӕ куы фехъуыста, уый назаретаг Йесо у, зӕгъгӕ, уӕд райдыдта хъӕр кӕнын. Йесо Давиды фырт, батӕригъӕд мын кӕн! Бирӕтӕ дзы домдтой, цӕмӕй ныссабыр уа, фӕлӕ уый ноджы тынгдӕр хъӕр кодта.
Давиды фырт, батӕригъӕд мын кӕн! Йесо ӕрлӕууыд ӕмӕ загъта: «Фӕдзурут ӕм!» Фӕдзырдтой куырммӕ ӕмӕ йын загътой: Ма тӕрсыст, дзуры дӕм! Уый феппӕрста йӕ пӕлӕз, фӕгӕпп ласта ӕмӕ бацыд Йесомӕ. Йесо йӕ бафарста. «Цы дӕ фӕнды? Цы дын саразон?» Куырм ын дзуапп радта.
«Раввуни, мӕн фӕнды мӕ цӕстытӕй ракӕсын». Йесо йын загъта.
«Ацу! Дӕ уырнындзинӕдтӕ фервӕзын кодта.
Куырм уайтӕккӕ ракаст йӕ цӕстытӕй ӕмӕ ацыд Йесойы фӕдыл.